Ha? Seň ýanyňa gideýin diýip durdum-ow. Ha? Şu it almazy bir güldüreýin-de hezil edip diýip. Ha? Onda da bir şemal geldi. Ha? Ine şu uly bagym bar-a. Hawa. E, şuny ýegip alyp barýar o şemal. Aý, bulam gaýtdy şeýle gapdala. Intägem şeýdip saklap ýetişdim-ow, zordan. Şu wagt saklap durşumda. Indi, indi, indi. Indi? Indi men şuňa bar-a bir söýeg alyp gelmeli-dä, how. Öz bakyp geleýinmi?
Ýok-ow, sen tapmaýaň-ow. Taparyn, öýdemi?
Ýo, öýde däl, howal. Aý, gaýtýa, süýş aňyrak. Dur, dur, dur. Süýş aňyrak, süýş, gaýtýa, üstüň döl gaýtýa häzir. Dur, dur, näme edeýin men?
Wah, sen bar-a, häzir şuňa geçip dursaň-da aýtalmaz. Waý, waý. Eý, bu saklabilermikäň-aý? Men söýe-söýe baryp gelýänçäm. Aý, bu gaty agyr-how, gaty agyr, gaty agyr. Men potdüş çagyraýyn bolmasa. Haýsy potdüşi?
Potdüş kaky bar, taýagyda göwresi bar-a. Aý, potdüş muny saklap bilmeýär-how. Hä? Aý, ýok-laý, gaty agyr bi. Eý, süýş ho, wanyrak süýş, gaýtýa häzir şul-ow. Eý, be. Näme diýýäň, direg alyp geleýinmi, direg? Eý, şu wagt sen güljek bolýaň-da, how, direg gerekkä. Sen geç, men özüm alyp gelýän, sen şuny gelýänçäm gaýrat et-de sakla. Eý, gaýtýa, süýş agyryk, gaýtýa, ho, üstüňden. Aý, şunda aý. Näme etmeli? Eý, gaýtjak eşi.

Häzir söýew alyp geleýin soňundan men seni güldürjek bomy. Bolýa. Sakla sakla sakla. Aý gaýt ýa bol. Bol geç geç. Sakladyňmy? Oý oý oý oý. Agramjyga bar ekeni muňa. Saklar howun täze men bunu bara. Saklap ýetişäýdim gaýtýadyby. Etene. Ha.
Eý özüm gaýtsadyk. Gaý gaýdaýmasyn. Gön guýyň üstünden gaýtýa ho. Eşitýäňmi?

Bol bol gaýrat et.
Bol men gelerin häzir. Bolýa. Gaýrat et bolýamy? Bol çaltrak.
Ependi aga. Salmaz. Way way way way. Gerek zadyň barmy saňa? Ýok, direk söýe gerek bar alyp gel şony. Bolo. Soňa giden soň bilen etme bir gerek zat bolsa. Ependi aga baraýda, Ependi aga. Ay gaçýa ho. Gatyrak. Sakla sakla. Gerek zadyň bolsa aýt şu wagt men. Derimi bir derimi.
Derimi. Derletde ýap.
Deri geldi, deri geldi. Ýogsa derlese, derleseň bara derdiň çykar diýýärler. Derläber, derleseň derdiň çykar. Bolýa, bolýa, bara. Ýogsy gaýrat et, sakla.
Bolýa, çaltrak gele bolýa. Hä, gat köpräk derlejek bol. Eý, waý.
Waý, waý. Eý, Ependi aga. Gitdimi? Bola wer çaltrak.
Oho. Oho.
Çalmaz. Ow Atajan. Gowmy? Hawa gowy gowy gowmy şu wagt gowy ýalak görünýänmi? Näme işläp dursuň?
Waý waý waý waý ysgynym gaçdy. Waý Atajan. Näme? Bir haýyş bar senden.
Ha diý.
Gel ýerimi çalşalla. Näme?
Ýerimi çalşalla diýýän.
Eý waý.
Ow bir düýesini çalşany gördüm.
O telpegini donuny çalşany gördüm. E ýöne ýerimizi çalşan diýýän ýogaý. Äý olam bir ýerde durup ýadadýaňmy? Oý oý oý oý. Iller o arkasyna halta halta un daşap ýadar o duran ýerinde diýýär. Eý men boş duramok-a. Bag ýykyljak bopdy göreňokmy? Şol saklap dur şüli şüli. Şuwagmy? Hawa.
Atajan.

Oo!
Armady o! Wah, wah, Çuçurum. A!
Çuçur.
A!
Hey. A! Wah, wah, wah. Wah, hey, näme boldy? Hey, näme boldy, näme boldy? Ine. Ine, näme? Dag ýykyl çokup dur ha, Çuçurjan. Wai, wai, bilim gaçdy. Näme? Gel sana bir haýyş bar-da. Aýt. Ýerimi çalşaly.
He? Şu bagy saklaşsana.

Gowy gowy gowy boljak boljak. Sen saglyklar gowumy? Heý boljak boljak. Çydamasa däl. Neme? Aşyrjan. Ho ho. Bir haýyşlan. Näme haýyş? Nemele?
Ýerimi çalşalla. Hä? Aý ne öz aýagyň bilen geldiňmi? Aý ýa ýel ýatar ýa-da özüň çykyp giderdiň da. Ýok o bag ýykyljak köp köpek köpekleşäýdä.

Durgaw ýykyljak bolupdyr göreňokmy? Meňe saňa neňsim agyr ýa çyk gaý wow. Geýdir.
Çyk gaý diýen çyk gaý. Geýdir kellämi.
Onda ýyly güni körseň gary ertek gün bizden görme bolýamy? Lak geý diýdi, lak beý diýdi. Ine özüň bolup duran gör. Özüňden gör.
Laky. Hey.
Laky.
Şekerlemi?
Pulum alyp gitsin. Laky. Laky.

Şu bagy bara ýykyljak bolup dur ha. Hawa. Ependi aga gelýänçä bara. Aha. Ha dire getirýär.
Dire Sen getirýär. bir gowra bada näme bolsa da. Hawa. Bir gutursana şu taklaşsana.
Bir dem dinjim alaýyn da. Gaçdy. Ne- ne- Gaçdy.
Şyrtak gaçdy.
Şunu saklaşaýynmy?
Kelle sar.
Şunu saklaşaýynmy?
Ýok.
Çykan ýerine sal. Ene. Gel. Hawa. Şuň şuny saklaş şuny.
Bagy.
Bagymy?
Bagy saklaş.
Aý wah men saklaşaýerdym ol. Azaşyk işim bar da reýs alma. Wah bolýa işim soň iki hop bile ders gelir şuny saklaşaýda. Aý ýo maňa diýmesin aý Talmajan. Gelaýda. Aý janyň sag bolsun Talmaz bolýa ömrüň bolsun. Men işim bar men gidip barýan. Gelo.
Ey patys kaka. Gelaýda.

Gitdi.
Hä? Äý. Haw.
Äý, bag ýykylsa kop dur. Göreňokmy? Haýsy bag?
Ine, ine, ine.
Waý, waý, waý, waý, waý. E, senem bir zat tapyndyň öýdýän. Bir seretseň-ä bagyň üstünde, bir seretseň şagynda dagy sen nähili adam aýdyn? Äý, seň adyňa oýun düşýär-ow. Hä, näme boldy?
Gel, haw. Näme boldy? Geldim-dä ýanyňda men. Gel ýerimi çalşaly-la.
Kömekleşäýdä, kömekleşäýdä maňa. Aýe, diňe maňa öz başyma bar ana bak. Äý, äý.
Gel haw dikge. Äw, Şalbajan.
Aw.
Aý, men şu oturyp ýördüm otaýda. Aw.
Bir adamyň-a sesi bar-aý, meňem ýüregimi şa alyşyp diýip diz alaýyn diýip geldim-laý. Waý, äý. Şalbajan, näme etýäň-eý dogrudanam? Dikge. Haw.
Şu otlaryň baryny özüm orup bereýin. Haýsy? Şo ot, orman otlaryň bar-a. Haçan orjaň?

Jany Talmaz beýtmeý. Men urýadym ýadym çykyma şolar. Men ol ýadymdan çykan ak. Men şeýden bolup barýadym. Menem gabadyndan gelemok. Aý, sen bol burýardyň aý Talmaz. Baý şonda ol. Eý, bir ýaly bardym aý Talmaz jan. Sen gorkunç Talmaz, men gorkunç. Şuma atly Talmaz.

Gerek bu gün men ýadawrak. Bu günlükçe boldy sen ertire üçin dur, ertire mi günortan roýuna seni bomy? Bol ýa selmez ýa sen bol. Men gaýt senem gelerin bomy? Gelme gelme. Gelen gelen. Gelseň şu boljak bolsa gelme. Waý waý. Eee waý waý waý waý. Efendim. Efendim.